Di wan salê derbasbûyî de dema wextê hilbijartinê dihat, hinek namzetê partiya li gund û bajara digeriyan ji bo ji xwe re rayê bidin hev. Rojekî berê wan ket gundekî piçûk, xwestin wan jî bi çend gotinên nerm bixapînin û rayê wan ji xwe re bidin hev. Ji xwe karê wan tev bi xapandinê ye. Hatin meydana gund civiyan û yek ji wan derket ser dikê dengweş da destê xwe wekî her namzetekî derewker dest bi axaftinê kir. Got gelî mirova dengê xwe bidin min qet xema nekişînin. Di demekî nêz de çi mafê we hebe ez ê lê xwedî derkevim. Zimanê we, rengê we, çand û hunerên we, pîrozbahiyên me teva ne. Ez tu cudatiyê naxim nav we. Em ê bi hev re bijîn û bi hev re bilind bibin. Piştî guhdarîna çend vir û derewa zilamekî hêjar hew xwe girt. û bi dengekî bilind bang kir, Go bes van mijûliya bike êş ke serê min. Devê xwe bigire û dev ji van gotinê çepel berde. Namzetê partiyê hêrs bû û ji bo qeweta xwe bide nîşan hema nêzîkî wî bû û heta jê hat kulmek li devê wî da. û wî avêt erdê. Zilamê hêja rabû ser xwe û wî jî heta Xwedê qewet dayê kulmekî dijwartir li rûyê namzet xist, dev û diranê wî tev şikandin. Namzet hîvî nedikir ku ev zilamê hêjar wê bersivekî wisa dijwar bidiyê. Hema tirsiya û hem jî di dilê xwe da ku ev mirov tenê bi serê xwe çawa dikare li ber min rabe, ku ya baş ew e ku hê min çend kulmê din nexwarine ez zû ji vir dûr bibim. Namzet Bilez vedigere tê oda serwerê partiyê û behsa vê bûyerê jê re dike. Divê hal û mesele ev e, wî mirovî di nav civatê de li pêşiya gelek kesan kulmek li min xist. Ji şerma ez çûm binê erdê. Ji xeynî revê min ti riyê xilasiyê nedîtin. Ez hatim cem te da ku heyfa min hilênî. Serwer hinekî melheze kir û pişt ra ji çekmeca masa xwe hinek pere derxistin, dirê jî namzet kir. Got vî pereyî bigire û here bide wî kesê kul mavêt bû te û lêborîna xwe jê bixwaze. Namzetê Rebben ji xwe re heyrî ma. Got wî hem ji min xeber da Hem jî kul mavêt min û bi ser de ez ê herin pera bidimê û lêborîna xwe jê bixwazim. Ev çawa çêdibe? Yan min şaş fêm kir yan jî tu tinaziyê xwe bi min dikî. Serwer jê re got te şaş fêm nekir. Hişê min li serê min e û ez zanim ez çi dibêjim. Dengê xwe neke û here emrê min bi cî bîne. Namzet ji ber neçariyê ew pere girt û hat ba wî mirovê hêjar. Got filan kes haş te re van pera bigire û min li dijî cenabê te bêrêzî kir, ez lêborîna xweş te dixwazim. Mirovê hêjar gelek dilgeş û matmayî bû. Lewra di wê demê de bi wan pera gelekî erse û avayî dihatin kirîn û ji xwe rewşa jiyanê zor û zehmetî bi ser de derbas dibû. Hema ew pere girtin û berê xwe da mala xwe. Piştî demekê ev zilamê hêjar bi wan pera dibe yek ji bazirganên navdar û dewlemend û di nava bajêr de cî digire. Piştî ku meh derbas dibin, serwerê partiyê gazî namzetê xwe dike û jê dipirse. Dibê tê bîra te ew zilamê hêjar ku li te xistibû, Namzet dibe belê ez benî. Baş tê bîra min. Ma dibe ku ez tu carî ji bîr bikim. Serwer dibêje, Niha dema heyfhilanînê ye. Hûn ê herin wî zilamî bigirin û li ber çavê her kesî çend kulma lêxin. Namzet şaş dimîne. Dibê dema ew bêkes û belengaz bû te nehişt ez lêxim. Û ji xwe me nikaribû em lê bixin. Îro bûye bazirganekî dewlemend, ez çawa dikarim lê xim? Serwer ji xwe bawer jê re got, Li pêşiya te tiştekî ku tu jê bitirsî tune, qet mereqa neke, haya min ji her tiştî heye. Tu here gotina min bi cî bîne û di nav civatê de çend kulmê bi keys lê bixe û ji xwe re lê binêre. Namzet dikeve rê diçe ciyê karê wî mirovê hêjar di nav civatê de ji nişka ve li ber çavê her kesî bi kulma lê dide û wî li erdê rast dike. Zilamê hêjar radibe ser xwe lê vê carê deng jê dernakeve û nikare bersiva wî bide. Namzet hema vedgeretê ba serwerê xwe dibê ez benî. Mi gotina te bi cî anî çend kulm lê xistin lê wî zilamê hêjar gava mi cara pêşî lê xist hema bersiv da min. Lê îro dema mi lê xist wî nikaribû gotinekî ji min re bibêje. Mi fêm nekir. Gelo vê carê çima nikarbû dîsa kulmekî dijwartir bavêje min? Serwer keniya û jê re wiha got, Gava cara pêşî te lê xist, qedrê wî, serbilindayiya wî û sermaya wî herî mezin welatparêziya wî bû. Ji bo gelê xwe û welatê xwe biparêze, bi xîret bû û bi hêz û qewet bû, loma li te xist. Lê cara dudiyan qedr û şanaziya xwe bi pera firot. Sermaya wî tev bû pere û menfeet. Ji bo berjewendiyê wî nekevin xeterê û ji destê wî neçin, nikaribû bersiva te bide. Gelî birana, ev çîrok li ser kesên xwefiroş û menfeetperest tê gotin. Dema hêjar û belengaz in, tu kes nikare li dijî wan bisekine. Tirsa wan ji tu kesî tune ye. Dikarin xwe li ser gelê xwe û welatê xwe bidin kuştin, lê gava çend qurûş pere dikeve binê berîka wan. Ne gelê xwe nas dikin û ne jî axa xwe diparêzin. Piştî pera nas dikin, tevlî nasnama xwe her tiştî ji bîr dikin. Êdî ji bo wan pere bav e û menfeet jî dayîk e. Ez bawerim bi saya parvekirina we,